O nɔvi lɔlɔ̃wo, miɖo gbe na ame sia ame va agbe ŋke ƒe aʋa la dzi. Ŋkɔnye nye Adam. Ne ènye ame yeye, dze agbagba ne na subscribe. Ne subscribe na video ya vɔ la, nadze agbagba be nàma video ya. Ele veve ɖe? Ok. Egbe ƒe nu yi me be maƒo nu viɖe eyae nye tso míatɔ Jerry John Rawlings ŋu. mía tɔ dzeɖedzɔ, mía fiagã, mía tɔgã, mía tɔgbe, aɖe be tɔgbuiyɔviwo le esi hã. Eya ŋu medi be maƒo nu tso. Na ɖevi yiwo le tsitsi gbɔ, ame tsitsiwo le dua me ne wonya be míle, míawo tsɛ míle tsitsi do aƒe hã. Mayi eme gbã be mado baba na ƒometɔwo ƒete. Mía tɔ yiwo le Keta dzelukɔƒe medo gbe na ame sia ame miaƒe dzi nefa. Medo baba na ame sia ame, do baba na ƒometɔwoe. Mibu ame vɔ mebu ye o, eye medi be mado kpe dzi na ame sia ame eƒe dukɔ, ŋutsu, nyɔnu, ɖe sia ɖe, be miatɔ eƒe ŋutilãe trɔ agbazee. Míade kɔ no mɛ ɖe eya mínya. A Mía tɔgbuiwo ɖe wotrɔ na agbazee wa yi woagagbugbɔ dro woado agbaze yeye alo woado ŋutilã yeye akɔ va mía dɔme eŋe dukɔ me alo eŋe dukɔ nuwo ɖe esi gbo le ema. Mía tɔwo meku o, míaƒe ƒometɔwo meku o ahan. E Mekɔ eya kɔ va mɔ dzi be gbã Mía tɔ ewɔ nu geɖe le eŋɛ dukɔ mɛ. Ewɔ nu dɔ geɖe le eŋɛ dukɔ mɛ gbã. Mɔdodo, akadiwo, construction ƒe akpadziwo, school ƒe tutu, sukuxɔwo tutu, hospital wo tutu. Mí gbɔ be le Ghana dukɔ mɛ, eya ye na be peace, democracy le te le Ghana dukɔ mɛ yi wɔɛ be Ghanatɔwo va trɔ zu icon of. Afrika. Èkpɔe ɖa ɖe? Ahan. Nuyi ma gbɔ tsɔ ŋu nye be ewɔ nu geɖe yi wòdze be míanɔ asi kpo. Míanɔ eƒe ŋutinya tu, mía, míakɔ nɔ eho tu na ɖeviwo, ne ɖeviwo no nya be wodzi ame ɖe yi míakɔ da ɖe kpɔɖeŋu abe, e, ale yi wole gbeƒã de na mí tso Kristo ŋu. Ahan. Eyae nye míatɔ Dzeɖedzɔ Rawlings. Ahan. Ne Eo me kpɔ nyuie ƒe le ŋu ne kpɔ vɔe ƒe dede le ŋu ɖe, me ɖe kuku na eo, amegbetɔ me ɖe o, asibi dɔ wɔme ƒe te me sɔ o. Vɔ nu yi le veve ɖe nye be, edze be mía nɔ ŋu tu na ɖeviwo no ɖeviwo no nya be, wo dzi ame ɖe ya wo a ga trɔ a dzi. Ok. E, ne mi kpɔ constitution, nineteen ninety two constitution me, eyae trɔ asi le ŋu. Yi kokoko constitution ya Xexea me le tɔtrɔ ta anyo be miagate ŋu atrɔe. Etɔtrɔ mefia be ɣeyiɣi wòwɔ ɖe nyɔe mele eme o, nyɔewo le eme. Edze be ɖeviwo nelé ŋku ɖe eŋu. Nyɔe yi wowɔ ɖe edze be míanɔ, míakɔe, míakɔ nɔ ho tu, woawɔ mía tɔ ƒe kpetata kɔ da ɖe duwo me. Eŋe dukɔ ɖe sia ɖe klɔe edze be míwɔ kpetata kɔ da ɖe na duwo me. Na ɖeviwo nonɔ asi bia se be tɔgbe kae ya? Ame kae nye ya? Ne míanɔ eƒe ŋkɔ yɔ. Dɔkta Kwame Nkrumah ƒe statue yi wowɔ ɖe ɖewo kaka fli vɔ, vɔ medze be no ŋlɔ eƒe ŋkɔ be o. Ame wɔ nu teƒe dze be mi nɔ wɔ, eʋe dukɔ me ɖe dze be mi nɔ wɔ. Mia tɔ dze George Rawlings efia ɖe sia ɖe kple in fact efia yi wo lɔe kple yi wo me lɔe ƒete dze be no wɔ eƒe kpetata ɖe du me ne ɖeviwo no me nye teƒe ɖeke du ƒe titina me dze be no wɔe ahan eya me di be ma ka asi wo gbã. Mayi ɖe edzi kple susu ya be ne ame aɖe srɔ̃ be mía tɔ ku magatrɔ gbɔ o la, eka ha tso. Ale megblɔe la, ele veve ɖe be ame sia ame newɔ statu ɖe du me ne ɖeviwo no nya be mía tɔ agagbugbɔ adzɔ. Ya mele gbɔgblɔ be agagbugbɔ adzɔ. Mekɔ Butterfly ƒe video ma kɔ ɖe eme kple susu be mianya be le ŋɛ dome ɖe mi me ku na o ɖe mi yie ga trɔ gbɔ na va ok me be ne ga trɔ gbɔ va ɖe mia tɔ a ga trɔ a gbɔ va mi ŋlɔe ɖe kpe dzi ame yiwo a tuho nu tuho na ɖeviwo a ga trɔ a gbo gbɔ a a va agbea me eya kple nɔ ƒete wa gbo gbɔ a va mi su be ɖeko wo dzo le agbea me just like that in one year ao wa yi a ga gbo gbɔ a va wa ga va trɔ eŋɛ dukɔ wa na dagbe a va eŋɛ dome. woana dagbe ava Afrika dukɔ me, Ghana dukɔ me. Ne egagbugbɔ va ya o kpɔ be e party woame eve ele ŋe dome ɖee, ana be enu atsi. Justice ya wòava lé le eŋe dome. Eya medi be amesiame nenya le eŋe dukɔ me. Justice ya wòanya be eŋe dukɔ me ɖee, ŋutifafa ava, ŋgɔgbe ava, industrialization ava eŋe dukɔ me. Fiafitɔ yiwo medi be eŋe dukɔ neyi ŋgɔgbe o ɖe, míatɔ JJ Rawlings agatrɔ agbugbɔ ava eŋe dukɔ me. Ava abe IT hacker, IT hacker, IT personnel yi ne mele gbɔgblɔ be IT personnel ɖe edze be amesiame nese eme. Ame sia ame nese eme be nuka negagbugbɔ va ɖe IT hacker ya wòanye. Do ema be anye IT hacker kple susu be politicianwo mate ŋu afii o, efiawe kura tsɛ mate ŋu afii o. Gayime wòagatrɔ agbɔ va mía dome ɖe? Ame sia ame anya be nuka technology eyae le tsi dzi. Xexeame le tɔtrɔ yi ɖe technology me. Eya ta mebe agagbɔgbɔ va abe IT hacker, abe ale yi wògbɔ va eŋɛawo dome yi wokpɔe abe soja gã wònye, yi wɔe be wote ŋu nɔ te, nɔ nyateƒe, do nyateƒe le du me, wɔe be wòde amegbetɔwo ɖewo ɖɔ ɖa be nyateƒe nenɔ agbi eme na mí ta. Hã, eya mele didi. Mídi be míakpɔ ŋgɔgbe, míedi be míawɔ industrialization, aleke míawɔ aƒe míakpɔ ŋgɔgbee? Edze be nuka ame ɖe ne nɔanyi ne wa de corrupt leaders wo ɖa, ame ɖe ne nɔanyi alo ame ɖe ne gbugbɔ dzi ame ɖe ne wa va de fia fitɔ wo ɖa. Politician yi wo le mia fi edze be no de wo ɖa, efia yi wo le mia dzra edze be mi de wo ɖa ne agbe ne vivi na ʋe dokɔ me be mia tɔ me ku o, aga gbugbɔ adzɔ. Edzɔ le mía dome kple susu be ne yeagatrɔ agbã ze gamee be ne yeagakpɔ ŋusẽ anɔ amegbetɔ dome wòate ŋu awɔ amegbetɔ ƒe dɔ axɔ na mí eŋe dukɔwoe. Ahan, party yi mini o be party party a dissolve party mawe negagbugbɔ va mía dome eye anye nu ɖeka me be mana eŋe dukɔ netsi ne mía si. Ame ɖeke megasu be mía tɔ ku vɔ ko evɔ ao me be eƒe nya dzɔdzɔwoe minɔ ho tu na ɖeviawoe.

ne ŋɛ viwo no nɔ sɔsrɔ, ne Ghana viwo no nɔ sɔsrɔ, Benin viwo no nɔ sɔsrɔ, edukplɔlawɔɛ nyuiwɔɛ ɖe edze be ne wo ŋlɔ woƒe agbalẽ kɔ da ɖe, ne wo wɔ woƒe statuwo kɔ da ɖe, wo yi ɖe yovowo ɖe ɖe woa kpɔ be yovowo tu statuwo kɔ da ɖe mɛ ɖeko wo tui gba loo, mɛ ɖe wobe amɛwo dze ɖeka alo wo nya kpɔ ta o ao. Nyuie le enye be ɖe wo di be ɖeviwo no tsi Hẽ, ta eya gblɔ mele ema megaŋlɔ be o, me be, Edze be mina titsawe kple dumefiawe no wɔ statuewe, be míaƒe fiawo ƒetee woakpɔe be ele veve ɖe be woawɔ mía tɔ Jerry John Rawlings ƒe kpetatawo de duwo me. Ekema míanɔ ŋkuɖodzi, eye ana be wòagatrɔ ava mía dome, eye ana be ne egagbɔ ɖe, agbɔ va kple ŋusẽ. Mebe, Haiti ƒe nyae mele gbɔgblɔ ɖe, Haiti ƒe nya mele gbɔgblɔ ɖe xa ɖe be. Before he will come back alo haƒe agatrɔ ava mía dome ɖe, IT ye ya nɔ dzi eme. Nyemaƒo nu sugbɔ o nɔvi lɔlɔ̃woe, wò game sue yi me gblẽ ɖe. Enya tiŋgo yi medi be nànya eyae nye be, mía tɔ meku o. Nyui yi wòwɔ ɖe ele agbee me. Minɔ ho tu na ɖeviawo no nɔ kpɔ no nɔ see. Miwɔ eƒe kpetata kɔ da ɖe ne dumeviwo no nɔ kpɔkpɔ. Eya medi be eŋe dukɔ newɔ. eya medi be fiawoe newɔ, eya medi be dume metsitsiwo newɔ hɛ na gbe ƒe ŋgɔgbedede. Yeovowo ɖe wowɔ etɔgbi na wotɔwoe, wowɔ etɔgbi na wotɔwoe. Nɔvi lɔlɔ, mebia dagbe na wò le mɔ dzi. Nyemaƒo nu sugbɔ o. Nui le veve ɖe nye be dze agbagba ne na subscribe. Ne e subscribe vɔ la ne ma ma video ya. Ekema mia nɔ kame nɔvi lɔlɔwoe? Mia nɔ kame? Mme be Mawu neyra ame sia ame yi le video ma eye wòle subscribe nɔvi lɔlɔ̃wɔe nya sue yi le asinye me be magblɔ egbea ma, míanɔ kame.